מרעש געווען זייער ברוגז אויף דיע וואס פארן אוועק חנוכה פון דערהיים ווען מען האט קינדער. ביסט א בחור, דו ווילסט פארן צום רעבין, קענסט פארן ווען דו ווילסט צום רעבין. ביסט א אינגערמאן, דו האסט נישט קיין קינדער, דו האסט שוין חתונה געמאכט דיינע קינדער, דו ווילסט פארן מיט דיין ווייב ערגעץ ווען דו ווילסט קענסטו פארן. חנוכה איז א יום טוב פון חינוך. מרעש שרייבט אזוי שארף, מען מוז זיין צייטליך אינדערהיים אפילו מפוצים! וואס איז דער חוזק יעצט אין תיקון העולם? ער גייט ארום אין די הייזער און ער ברענגט צוריק אידן צום אייבערשטן. דו מוזט דיך אפשטעלן מייפעץ, לויף דאווענען מעריב, ווילסט כאפן א מקווה כאפ שוין די מקווה נאך פריער, זעקס אזייגער ביסטו אינדערהיים, צינדסט אן די מנורה, ברוך אתה, ביי אונז פירט מען זיך אז מען טוט אן א שטריימל. מיט א בעקיטשע, בגדי שבת, מען פרישט זיך אויף, ס'ווערט א שבת'דיגע לופט אינדערהיים, מען מאכט א שיינע ברכה, מען זעצט זיך אוועק, מען זינגט די זמירות אביסל, און וואסערע ניגון דו ווילסט זינגען, זינג יעדע נאכט א אנדערע ניגון, וואס איך קען וואס איך קען האלטן די קינדער, און נאכדעם אינגערמאן זאגט מיר איך האב אזא פרעשור איך איך דארף נאר קויפן בוקס, עפעס געדענק איך פון אלס קינד פון לייבל וויינשטאק'ס טעיפס פון עלעפ פון לעפארני מיט די עלעפאנטס, וואס דארף מען פארציילן פאר די קינדער וואס פארציילט מען? רש י ברענגט נשר בנחל, הייליגער צדיק רבי יונתן אייבשיץ מאכט אמאל א סיום, בשעת די סיום אין בית מדרש האט ער געזאגט יעדער זאל זאגן עפעס אפאר ווערטער לקראת די סיום, נאך עפעס א עלטערע איד, גארנישט געוויסט, און עפעס שטעלט ער זיך אויף אזוי שטאט און ער זאגט, האט נישט קיין פשעטל צוגעגרייט, ער האט א פסוק וואס ער קען זאגן, שמע ישראל השם אלקינו השם אחד, און די עולם האט געלאכט, אזא מין ליצנות, ווער האט דיך א פשעטל? האט דער הייליגער רבי יונתן געזאגט, לאכטס נישט, ווייל אלע פשעטלעך קען איך אפפרעגן, דאס קען איך נישט אפפרעגן. מ'דארף גארנישט וויסן צו פארציילן, מ'דארף זאגן די פסוק פון הייליגער רבי יונה סנייפשטיק זאגט שמע י, דאס קענסטו זאגן די קינדער? שמע ישראל, הערטס אויס אלע קינדער, דו השם אלקינו, די אייבערשטער, אונזער אייבערשטער דער באשעפער השם אחד, איין באשעפער, איין גאט, קענסט עס זאגן מיט די לופט? אבער עפעס א תורה? זאג עס מיט א תורה.

און דאס אריינלייגן חנוכה איז זאגן אז די יוונים האבן זיי האבן געוואלט אז מען זאל פארגעסן פון די אייבערשטער, און די אייבערשטער האט געמאכט א נס, די צדיקים די חשמונאים האבן זיי מתגבר געווען, און מען ווייסט אז ס'איז דא א באשעפער אויף די וועלט, און מען רעדט צום אייבערשטן, און מען דאנקט דעם אייבערשטן, און לאמיר זינגען א שיינע ניגון אם מנוס הקנקנים, און שוין, מען קען שוין גיין עסן די לאטקעס.